Erio kore isio school fees. Intwe egento tokorigereria nomwana tagete gosoa mwabo moino aria ase bakomboete ndateme gotegerera estory yaye ng'aki ere korwa abwo abagusii baria mobwate amaabera omwana oyo mambi nere gavana omwana oyo mambi nere president omwana oyo mambi nere omobunge omwana oyo mambi nere journalist buna nche tobwaterane tore gose nagende esukuru oroche January February March April May torigerereti June

Ntori gokaba, lakini ase engencho omwana oyo ore maandigiri in person chiweek isato abagusii baminto, gaka nateba agwo ngocha iga netwa oroche embura egotwa aya amagena netwa buna eratwe, ng'iche aiga ndamotegere naende gekonyarekana. Nimanyete abanto mbare sukari mwanchete amasomo abagusii, nabo ogontomera ebikoroto, onde antomere eyuniform, onde antomere esanduki, onde antomere esabuni y'ogwesibia, onde antomere eschool fees, To make sure ng'a by Monday next week omwana oyo asoe esukuru. Igo nachakire. Kaka ekero omwana akobera isiko nkorora bobe, naende ekero omwana buna oyo akondigia in person akong'itera esimi chiweek isato chingima, igo narora ng'a kaka tiga nsambe amanyinga ng'iche soe mwabo ntegerere estory eng'aki ere. Kae, kae, kae. Yore baba. Eh, mbuya ande. Naye soa ira aa. Yes. Mancho moriria buna naikire aiga, this is the house, iga ere single room, nao bamenyete aiga. Ogosiba amento kaka ngotara nde emechi, naende ekero gwaikire ase nabo okorora ng'a indeed omonto nabo aganeiri gokonywa. Ekero okorigereria environment yoka nonya naye nabo okorera amariga ng'a yes omonto naro o deserved koegwa obokonyi. Mosubati oyo igo bandigiri sana, amenitafuta sana sana sana yagera ang'e chiaye iga buna aikaransete aiga iga abwate omwana ore nyomba very bright child omwana omong'aini oetire amatemo but omwancho omorigereria kogania you look at this house nyomba eye iga ere single room iga iga. Okwegena Mosubati oyo abwate gwoka ase omwana oyo oyoetire amatemo, ekiagera ekero omwana asomire mambia ritang'ani nere okomorusia enyomba eye, amoire enyomba enene, mambia nere okomogorera egekoroti ekiya, mambia nere okomogorera eyanga engiya, naende mambia omwana oyo nere ogokonya ekenyoro, gakonya mama atansometi, kangoti ndiaiganya koe. Ekero omwana asomire igare oyio bwe community, iga abagusii, egento ekenene ntagete totarategerera omogano bw'omosubati oye ekiagera nonye tindarategerera omogano oye ekero ogosoa in this house nabo okorora ng'a obokonyi mbotakeire aiga obonene erinde ri'omwana ore aiga agende esukuru asome mambia eche koinyora ng'a kaka mbankonyete na inche ngasoma chinsa echi okonyora akare go drive gose na egari yaye gose akare omonyagitari in one of the hospitals at Nairobi, Kisii County gose anywhere, arore obosio bwane atebe ng'a yaya omogaka oyo ogoseswa rituko erimo nankonyete. Baba mbuya ore. Tagoichana ase enkoro ekiagera bionsi nkonyareka nabire. Bono ntagete okwane neriogi otige otige goichana. Toigwananeti? Ee, okwane neriogi. Ong'aire ase ng'aki okorokwa? Sipora Kemonto Mayata. Sipora Kemonto. Aya iga mwao gose iga okomboete? Nkomboete. Nokomboete inka ng'ai? Inka boiboru? Inka boiboru marani. Marani aria?
Kiareni aria. Eh? Kiareni. Kiareni.
Abana mbarenge obwate? Batato.
Batato.
Omonene nere oyoka nda form one? Oyokabere. Toteebie ango bono, Ing'aki omogano ore bw'omwana oyokaenda korwa omwana?
Omwana oyo nabo arenge omong'aini korwa onsi, gocha gocha gocha nere ogotanganire nonya na esukuru onye tagotang'ana, akobera namba one, two, three echi nigo abonwe akobera gati yabo. Bono buna akorete amatemo aye a class eight.

Etiticha akang'a Keresimi agantebia, Yaya omonto narige abwo nkogotomera, yaani ngokwe nkomoe enamba yaye mokwane nere. Omonto oyio akang'a Keresimi togakwana nere akamboria, mono inwe amakesi arenge agwo ake? Nkamweresa akamboria, Naki orengererete? Nkamotebia, Nindeteire ore, timbwati besa. Akabwata akamboria, Inki otagete naende ndache konyora korwa iga abwo? Gwetania amakesi ayio. Nkamotebia, Bono nase eng'encho ntabwati chibesa. Bagantebia, Ingoteema bare, omonto oyo tachieti kong'akera ase ime ase obweng'u. Twaba twaba, riruba ria rigacha rigasoka omotienyi o gatato tare saba, korwa Kadena. Karino Tunga Eh. boys. Mm. Aha. Bono ekero nanyora riruba eri, Mhm. tokaba tokonya gokwana, madam akang'ina mbagete, tokonya gokwana na first lady, Mm. omogusii moka omo MCA. Mm.

Akang'akera esimi, agantebia, Abanto baria ndere batagete gocha, tatiga bono chinsana ake esimi eyare me? Eyarime te. Nkamotebia, Yaya, enanyeire omo eyare enanyebeke omorero korere ng'a eyande yarima ntamanye ntamanyete. Agantebia, Sawa, ase ande intwe obasa korwa isiko iga abwo abanto abwo ngokora bare ki? Gocha bare kogotara. Ase ande nkabuta egari egima tindochi monto. Nkamwakera esimi agantebia tibagocha saa inye, nkamwakera esimi chire saa sita. Nkamotebia abanto baria bandagete bare gocha saa inye mbarache. Gante tiga ndarabakwanere. Ngatiga, ngatiga, ngatiga goika saa kumi, nkamoakera. Ekero namoakera tachi koimokia, naende ngaaka eria kabere, esimi eria ekande ekaba mteja. Ngatiga ngacha ngaaka kitu kama saa moja iga, saa moja naria abwatete agantebia ng'a yaya, enamba nere iga iga ngoko nkogotomera mambia, eyio yarenge bono ma Monday. Enamba nere iga iga nkogotomera, alafu mokwane na omonto oyio. Agantomera enabii eyio, ngakwana nomonto oyio. Omonto oyio togakwana nere ekemambia chire saa tatu, agantebia, Igwe kemaro gaba ngokwande richiigo. Inche rende nkarenge richiigo erio akong'a, agantebia, Omwana Chimayi nakore ki? Atoke isiko. Riria bono twakwana nomonto oyio chinsa gete chia amarogoba igaa saa kumi na mbili, ngaaka esimi tachia koimokia. Nkarenge chinsa chinde oranyore, na egari ime are, ngatiga ngaaka saa moja. Saa mocha na ribu moakerete agantee ng'a yaya nigo nkwenda ne eprosi ne eprosi echo bono nkasebe nde eprosi echo iga naende agontige naende mpaka etamu ere ekagera bono omonto gete aga connect gochie ase aba bakorabwo omo mca bono tokagenda togakwana na barabwo nabo tokonya kogwasiriana gocha gocha mpaka rituko ria rero alafu bono omwana oyo. Tata gete ase obweng'eiti isiko korwa ase engencho akorete ebiya abana baria bakorete na barabwo, mpaka baria banyorete amagisi amake pi, abakorete ki, bachiete chi boarding bakairwa chisukuru chingiya. Bono agateba ngadi nakorete ki, natagete nero rire ere ang'e. Bono tokaenda cardinal bono Friday, tokanyora mbabwate eshere gete, mbachi gotwa attend erio bagantebia okoenda oirane Monday. Monday nkagenda togakwana ee rende togakwana na barabwo bakamba ori eresa ango nkabaeresa bakamba ori mwana oyo onya go attend school rende nkabatebia atanya go attend bakamba ori bono naki otaete nkabatebia yaya mwarenge gwancha omwana oyo akore ki? Asoe lakini besa chiria chi tinkoreti ki? Timbwati kerio ndanyore egeke naki eki ndabe gekorenta nkarora omwalimu bwanchire akamba ori nobwate shopping? Bono timaeti eprinsipal aiga arikire iga na omogera tatigoyia twakwanete timaeti ng'a ne deputy omogusi. Kadi nabo esukuru. Ee.
Agantebia, eh, saa hii nonyare ko nonyare ko notu nobwate shopping? Nkamotebia yaya saa hii timbwati ki? Timbwati kende orantige ndore gose ninteme Jumaine gose ninyore kende. Jumaine eria arenge igoro, togateema kogwasiriana n'abamura abwo ba b'omweMCA, bagantebia rende ngoteema-teema barere, teera omwana are koripoti rero saa kumi. Bono nabo tokonya gokwana abanto ekero atige omonto naye togoakera esimi, omonto naye togoakera esimi, mpaka ase rero naria bang'ina mbe eye chinsa chiria ba chinsa gete bang'akera chiarenge saa saa nane iga bantebia enamba nere bakong'a, yaani ba bagotoma enamba yane gose chiasimore, eeh.
Baba pole. Mwana otana gotacha sukuru. Aye taratacha. Koru January, koru omotenyi o gatato paka bono. Etamu nkoaerire tana gochi kerasi kia monto. Amarks 361. Esukuru kadi notunga. Rirobe mobwate. Mwachete mwakwana ne principal ng'a nonye onyorirwe. nairana esukuru. Catherine, Abwo nabwo bang'ete ribaga, mpaka omwalimu gete ong'ete ribaga antebe, Timnah, buna ogocha na omwana oyio ochiche mpaka obisi yane iga ime. Mh. Ase eng'encho ase nachete Bono, na obisi ye principal. including eschool fees na shopping, chibesa erio nkoganeti. Omanyete abanto mbare batotegerete aye naende video tokomanya ng'a otegerete baba. Eeh, you never know. Enchera Nyasae agokora ebinto biaye tokomanya.

Igo bono omwarimu agatebia agochakera second term, naki agochia gokaba esyllabus ya first term. Bono tachieti kong'eresa aro ng'a naki ngokora kwerende, naki yaani gose ng'akana eschool fees, namotebia ng'a keri nkonyora egeke naki nkoba ginkorenta, agancha.
Bono ekero gwaakire esabu yago, shopping yonsi pi na kera egento, gose toragaka sabu?

361 from a primary school oyi nomwana omong'aini goetania abanto abang'aini bagosie bare mobwate amabera I want us to rescue this woman from the stress she has and I know it's possible ntagete onye nari ekonyarekana abagusi baminto omwana oyo rero Tuesday se Wednesday omwana oyo abagusi baminto Ase amabera aria Nyasae abaete, aye noonde taiyo obwate bese no we commit all of us. Erinde ere torore ng'a riruba eri ria Cardinal Chunga Mosocho obuya tari fair ase omong'ina oyo amenyete na esukuru ninsa just a few metres away from her house. Kende enke rinyomba aa toraonie norigereria iga kwansa akorara inse tabwati nonya negetanda abanto bamenye.

Mogotaka ng'ende nkore shopping ng'ire omwana oyo aria bosongo mokorere shopping naende moirane ne egari nkore emeito nkore chi uniform everything kaka am here I am your servant so please tokonye omosubati oyo aire omwana esukuru it's not good omwana obwate three sixty one marks kobera isiko a whole term toro oo tore moyo tokoyeyana nogosiba aminto really amasomo naro togo advocate. Baba, ntagete okogania kwao ngorokia oku, abanto mbare bagotegerere tari, bagusibe ameno mbare bagotegerere tari, rigereria ekamera eria, obatebie okogania kwao ngorokia. Omwana agende esukuru. Omwana agende esukuru, just that, thank you. Chibesa tokorigia 50,000, omwana agende esukuru.

Ah, mwanche omorigereria, this is the student. In fact, iga atama korwa nyomba ase tware gokora amahojiano na mama omwabo. Usilie baba sawa? Eh, roche ng'a are igo, maiso abarire tiki ase nkorera are. Na but we hope Mungu atamsaidia. So this is the young bright boy who scored 361 marks. Sitaki kumpatia aongee kwa sababu mnaelewa, iga are under intense stress.

Arwa isiko akagenda esukuru, abanafunzi bamwabo bachiete kare, stress omanyete nabo ekogera omwana arengereri bobe, but we encourage him ng'a Nyasaye ngokora are enchera so that aende shule. Nyasaye tiga abaseseni, asanteni sana.